machiegni jawanyona e kinde machalo koda maendi asechopo i got ramogi kaendi mondo atudra kod okinja ma kambo nyiso aneno to weche mage ma juogi wuoye got kaendi nikech aneno ka piny dudo to ka piny dudo kama to nere en got ni koda wach moro maduong' madwa konyogo piny to ng'ama nyalo golo wechegi en okinja makombo okinja makombo ok ang'eny to wach mane ma kawuono in kod got kaendi arwaki wi got ka wuod komenya Mhm. e amor ma biro ni ng'e ni juogi ma oywayi ni mondo ibi achopo to juogi ge ni en owuotho gotieno kuom nyikwa ramoga jwang' to owuotho to u- u- ing'e ne ni ng'eye e lek awinji E koro sama ng'ato lekoni to ing'e ni koro ka juogi tudre kode koro ka juogi nya kwayi piny ramoga jwang' Aha. to nwang'o ka nyikwa ramogo mor yudi kendo juogo wacho ni to en mor manadi momako nyikwa ramogo ajwang' to anwang'o ni piny emochiek ipudho oganda dhano chiemo ng'eni kama ichieme dhano mor ineno nyaka lak magol koro juogi ong'iyo ni to chik man madgol koro juo- ineno ka idegigi juogi nyisa ni agol chik apar matayo nyikwa ramogi ka piny ochiek awinji to juogi moro bende wacho ni golna chik apar matayo weg otel ndalo ma piny ochiek kaluo koro juogo neno ni a weg otelgi ema koro ogol chike matayogi e, sani ing'eni kiwuotho e otende mantie kor gwenge kaluo awinji tinwang'o kotende piny oling' thi iluongo ni magawa e, piny oling' thi kor chirnigo lwang'ni makwayi wi mesa gin e weg otel gin e weg otel Ero.
koro inyalo wuoro e to kawuono otendni oyaye molewo ji odhi kanyo kose un gi liel moro i kor gweng' ka to juogi ofwenyo ni kara ndalo ma piny ochiek Dhano ok inyal yudi otel. Dhano rach koyieng' nyikwa Ramogi kendo wiye wil piyo. Ng'e ni nyaka joma ne chamo go meni otel. Sama weg otelo gwelogi ni kawuono atedo mena manumu mihero ga cha. Oa mani nam sani. matich tich obela matich tich Matiti. Ing'e ni ma- ing'e ni kano wacho ne kata wacho ni ah ndalo kech. ero Waraw ka mondo achiem eka. Ging'e mine juogi odhi owacho ni Ehe. ni achiel kuom fwenyo ka idwa ng'e ni piny ochiek e gweng' Ero. tidhi e otel Ero. iboyudo ka kombo ling' thi kagima ji nodar Kagima ji nodar kuro. mipenj to apenj wuon otendo nodar motende cha ne a en manotende cha E, ah, to no, ki- kanyo be ni jagweng' otendno tineno Ero. nikech wuon otel ok ineno koro mama mineno ka juogi ne ng'iye ni Ero. iyudo ka kata wuon otel be koro dhogi dhogi omoko ng'e ni sani kidhi yudo ka gichunga osiro nding'e i wang' dho dho otendeno to ging'e ka stamp gi wuon otiende Ero. wuon e komen obiro manumu mihero kacha ing'e wuon otiende range to nyalo gagone inena nadi an acham ni omena an mbuta iyudo ka gokinyi kama Eh. nosechwado rabuon gi nyoyo mochako luwe nyuka moluwe chai tai to wuotho go bandi ofuke ng'e ni sani koro igi koro mor ndege nyocha uchawa ni waonge pesa sani wane mwama ata ere safu ing'eni taka pok ogol chike meg oteli sani kata mana mano ing'eni ya achiel Awi ji. minyalo fwenyogo ni, jo- ni kaluo chiek ero ma mano bende ijuogi monyuolo kaka pok walwar kodgi chike awiji ing'eyo gotende mani kor gweng' ero to kini jaka pango Aha. tinyalo ng'e gi sim kigo i dala Ero. ing'eni nyalo kigo sim to ok mak ing'eni ing'eni kigo sim Bok oduoki, Eh. ok omake to chopo odhiambo mabe ng'ama olawe en to ng'ama ogochoni. En ng'a? En ng'a? Eh.
Mano ogandi pudho. Mano ogandi pudho. Kendo s- sechego koro ing'e ni be nyalo no ka tieko juma achiel ma simo koa e dala. Mano dala ber. Koro walwar gi nyikwa Ramogi. Awinji. Ichik apar matayo weg otel ndalo ma piny ochiek kaluo. Awinji. Mawacho ni chiemo nyaka ted matin. E ndalo yieng'o jokwaso oseoyudo warruok. Kaka ng'eni giyudo ka warruok. Onge ng'ama ting'o bade. Aha. Eh, diere no koting'o bat norumo kendo juogi dwa lero nyikwa ramogi ajwang' ngeni piny luo onge ga ng'ama nene osega yie ni nodhi marach nono e piny ramogi ajwang' ka ka ng'ato neno kaka odhi maber to ng'e mana ni ah, ng'ate moniang' ni koro wadwa juogi nyiso nyikwa ramogi ajwang' man gotel ni wach mar ni Owad gi babawa moro nochwane nobiro ka mochiemo, luongona kuon gi wi rech. Ero. O, kaka nowuok pok aneno customer nyaka sani. Iwinjo? Kaka owu- nowuok Awinji. pok naneno customer nyaka sani. Eh. Koro nyikwa Ramogi Ajwang' nyaka ng'e ni sani ka ji oyieng' to onge lawruok mag anyuola. Anyuola lawre na ka kech nitie. Sani en yieng'o. Sani en yieng'o. Ng'ato ka ng'ato ng'iyo ofukone. Eh, sani yieng'o nikech kosewuok e dala. Ero. Oserinde iye gi nyoyo. Mm. Gochako muodo dumba boka. Mhm. Ah, ah, abula aboki geno muodo kotho we waluor gi nyikwa ramogi chik namba ariyo Ero. ma bende tayo weg otel ndalo ma piny ochiek kaluo Ero. mawacho ni customers ka ger nyaka koro iwuone gi mamol ing'e ni ndalo ma piny ochiek Ero. ji gi- jo- jogere Awinji. ok nogere ogere ageya Nte. I- in in otende mo- otende moko ni kod nyaka lor dak ilieronwa od wadu ka mondo samwa chiemo tu wan wa- ka onge od wadu to kwadonjo Eh, ah, pok awinjo jogi pok awinje atobi kata sela pok awinje ka, ka ludhowa Eh. en gin giwacho vi sela ludho Ludho. to, to, to puonjogi apuonj Ero. dak asewinje Eh? yudo ka weche ng'eny matindo tindo ka ok inyal ketonwa nyakalondo ka to kwane Mm. Koro ma gin e ndalo ma piny ochiek kaluo. Ero. Customer nyalo penji nyaka "Oh, gini kado ere kado inyalo ga penjo kata kado e omena mochiel. Ero. No mano en gerruok konye kwara moga jwang' nyaka ng'e ni customer ka ger nyaka iwuone gi mamuol. Many kore.
Iyieng'o rach.
Manye gima bende inyalo lombe go kochwanyore. Eh, koro on- weche mang'eny inyalo winjo kowacho otende ng'e nyako Ero. Eh, kata chae kikelo kanyo tiwinjo kowacho ma chae kose pio fula iwinjo kowacho "Ner- mano koro mana pio fula In- inena nadi Sani. moluongo gima odwacha ting'e ni kendo ndalo ma piny ochieg nyakwara moga juang' Eh, nyakani ero. ma weg otel ni kata okombe be ing'e ni ndalo kech Eh, winji. nyalo miyo ng'ato chae gokombe mowang' Ero. to okone Ok bende kopingi. ndalo yieng'o inena nadi Eh? inena nadi Eh? kaw kombe ni duok ing'e ni ndalo ma piny oyieng to talwang'ni be kopichae Ero. to to odwa kaw chadi idwok to ndalo ma piny o- ma kech ng'eny Ikawo kede moro. ikawo kede mo Tisoko igole i igole kikombe ni, tigole ni, igole iwitego. iwitego Tigo, tup, tup. Eh, eh, nya game kelie choma di- onegi kute ma Oneg- lwang'ni Gimoro anyalo otho weka na- gimoro otho na yeka koro waluor gi nyikwara mogi chik namba adek Awinjo kenda. un jogo man kod otende i kor gwenge mawacho ni chokik igo kiful Ero. Eh, ndalo ma piny ochiek kama Wet cho thuolo e, a, ing'e ni jo ing'e ni kifulo nyalo goye nikech ji koro bende onge to jogi jo mibiro ga chiemo otende gi ing'e ni i- ing'e ni giger ga gera ti miech gi to gionge cho Eh. ing'e ni ndalo ma piny oyiengni ng'ato nyalo dhi kata mana oko didi Aw- ding'wen deng'wen Eh, ting'e ndalo kech kipenjo ng'ato ni idhi oko mogik karago hewa mopong'o ah, ich. ok onyal paro sani ing'eni dhano be mager gi kaka puothe ni oganda ne Ero. ng'ato yudi kibari puothe Ero. eh koro ema mineno kaka oparo mnotende kumochiemo gacha koro weg hotel kineno ng'ato ma, ma kastambi kata kodonjo kari kanyo to dhi ichoni Aha. weya weya weya weya ibro romo chieng' moro noduok kodh yamo bro duok jo weg hotel go nyaka ging'e Mm. ni ndalo ma piny ochiek kastambes gigo wuoyo ga ng'ato nyalo wacho ni to ichaya nadi ere choka gi, gi, gi mabadini miluongo ga ni choti ing'eno odhawo ga te to onge mar e dalani Eh, awinji kanye mobo biro ga Ehe. koro mago to timbe yieng'o nyakwara mogi nyaka ng'e walwar gi nyakwara mogi chik namba ang'wen ma bende tayo weg otel ndalo ma piny oyieng' mondo iyudie ka dikonyri mawacho ni tem ikelie tv e otel Eh, eh, wang'i ting'e ni- Flat. eh, wang'i ting'e ni yieng'o ng'eny ok wang liech Ah, sani to kapo kapo ni siasa onge ing'en mpira manyalo konyogi Ero. Eh, koro nyalo ga biro neno pira an ok in fact in fact an ok anyal chiemo hotel maonge tv Eh. onego bed ni chiemo to aneno kaka world cup diemore Eh, mano koro ing'en be ah, kata chiemo koro kubet kanyo oneno to luongo chai Eh. Eh, moko be wang'gi tek modha modha pi mbaka to gigo ma kata ng'ato odonjo to gichung' obiro koseyieng chuth Eh, koro wa- walwar gi nyikwa ramogi chik namba abich ma bende tayo jogo man gotel ndalo ma piny ochiek kama mondo uyud kaka dukonyre wacho ni jotich nyaka ichul e wang' sa ai ndalo yieng' ing'ene gweng' kata jotiji ing'eni jotichgo be woga ni gweng' ero ginyalo lokre kodi ma gianyi ing'eni ka kech nitie Ehe. to jatijno kata kidhawone to de- ohore nikech ong'e ni kanye ma mogo kanye aye? ma mogo aye to kanye ma bende ochiemo ga ka kore kodhi ot to ni piny oyieng nti bende idwa ga dhawo ne kanyo mano nyalo wuoyo ni wi lake ma ging'e ni timbe yieng'o ndalo kech jatich nyalo paro kech man e dago- dalagi buduogo wa oko gi chung na piny en kamano Eh, en min ng'ane no to be mager ga to ndalo yieng'o jatich ne manyalo ga wa- bende ok kata kok owacho onyalo ga lewi tich ndalo ariyo kondni kipenje to nadi nyoro nyaka idonjo in iki ing'e gani ji dituo bet i mach kanyo dwe achiel niparo noyot koro nyikwa ramoga jwang' un jogo man gotende ero nitie ga ndalo oro gi ndalo koth nyaka ibed king'eyo Eh, koro nyaka ibed king'e mano walwar kod nyikwa ramogi chik namba auchiel awinji ma bende tayi nyakwa ramoga jwang' kapo ni in goteli i senta maru kanyo mawacho ni nyithindo nyaka bed mabor ing'e ni otende mag gweng'go gin kata nyithindo be mag jotichgo gidhiga Eh, miyudo ka nyathi baya baya be i otel kucha to oduogo iyudo kata ka nyathi mama moro ni kod eh, junior moro Eh. pith ne tie tie mesa kaendi koro ing'iyo kata ang'o makithene kani mano nyathi mana biro koro ma nyathi mana ne ok ne dawe e dala Ah, mo- moko be bira bira ma wuotho awuotha Ero. ma bende chung' kimatho kanyo to rangi en nyathi jatet to kidwoko ni jatet be ger kocha Iro ko gwanyore nini kod- gerga gi nyithindo nade ocham ang'o kajo Ocham ang'oni. ocham ang'oni Ero. E koro nyikwara moga jwang' nyaka ng'e ni ndalo ma ji oyieng' yieng'o jami nyi- nyikwara moga jwang' nyalo wuony ka tiwe lake omiyo nyathi ing'e nyathi kaka sani oganda okiko gi nyoyo be onyalo ketho yamo koro ing'e ni sama nyathi ndalo kech to kata ka nyathi obiro ka ume rach mm. tiwinjo ka ja, ja, ng'ama obiro chiemo cha luonge min mm. ng'ane ah, owacho kawe wuodwani kawe wuodwani mondo idhi ilose kocha to ndalo yieng'o uchaji uchaji ma kata ka ng'ato dumadhi chaye onge ne um nyathini ne um nyathini anyalo we kita chayeni oyudo ka iye ber ose ayi dala kose bora awo kata kayuore bende omiye aboka ae to lembo lembo gini ng'eno pona poni kori ok owuotho To biro. walwar gi nyakwar amogi Mm. e chik namba biro ma bende tayi un jogo man gotel i kor gweng' ndalo ma ji oyieng' kama ma wacho ni jagweng' kobiro e otel gi guoge Mm. kik iriemb Mm. Eh, ing'eni jagweng' kobiro e otel gi guoge ndalo ndalo yieng'o Mm. to onyalo wacho madhoge te guogno to osemayi ang'o e otel ka iparo ni chiemo onge dalana guoga ni to ilaro koda ang'o manindo mane bwo mesa nani ne kipenja gimokosoni Eh, eh. ne kipenja gimokosoni ogweye me- tachul achul eh, ngeni. oyieng yieng orach nyakwara moga jwang Ne yieng'o dipenja. yieng Iko orach guoga marach kamano nang'o kosoni Ah, ang'o openja penja Ero.
To guok tim ang'o i hotel Yawa. mani ing'e ni omo wach Ero. to ndalo kech Eh? Ting'e ni jogo koro be kech o- onyore ong'e ni teko ne en kuom jatet. Mm. Eh, To wacho ah, s- ugo ugoko ugoko ugoko. An guogi ma be luji gi kaero ga. tiyudo kata kapo ni guok no omandhe lwe kamano siko riembo guok guok loya guok bedo kona ka kama ng'ane Eh. dhien kama bende haki nadhi yudore Eh. koro kata kane riembowa kode to riembowa lakini mara choke moko ariyo adek nyaka yude mokalo kuome Eh, ageno ni kanyo nyakwara moga jwang' omako walwar kode gi chik namba boro nyakwara moga jwang' ma bende tayi un jogo ma koro odok e ohala mar oteli kor gweng' ma wanonogo ndalo ma yieng'o gi ndalo kech ma tayi ndalo, ndalo yieng'o chik namba boro wacho ni kiromo gi kastama mari oko kik ipenje kama olalie ing'e ni samoro koro ing'e ni chiro ok ing'e ni nyakwara mogi neno kaka otende mani chiro kolworgi ogi ni dho ndara koro ing'e ni ok onega joge gi koro chung' i dho ndara koro oneno ng'ato to onyalo wacho ing'e ni jo- onyalo wacho ni to wuon adhiambo Mm. ulal manadi ni ing'e ni onyalo duoki marach machwan chunyi ichayo ji iparo ni wan joma chiemo mani ok chiemga miechgi wan i hotel ka mwachieme onyalo ing'e ni oyieng' in kiromo kode mose tiweri kode e mose amosa tiweri In kode ngimana to ngimane dhi Eh. nade ma ka wang' ka koro piny yieng'o bro dok piny to kech duogo Mm. kuomi. in mosi amosa Eh, tiweri Penj- kode. penje no lal no aye Mani maintain custom. Eh, onyalo duoko oyieng Eh. en ng'ama oyieng rach Ero. Eh, onyalo duoki marach Eh, konye Eko hero wacho ni, yiengo neno. nyocha iwuoyona ga marach otendi kano Ok kara, anyal jona. kara pesana ni mane opidhi Nyalo paro gima ne inyisa e chiro. Eh, ok ine mana kwayi ni meya ch- imeda kuon sosa biwachona ni ng'eni o- mogo ogor ti pesadi Ee, Omiyo seche ma ng'ato oyieng' nyakwar Ramogi Ajwang', ibe nyaka iyie yie nikech mano koro en kinde margi mar Mano ndalone. ndalone. Walwar gi nyakwar Ramogi Ajwang' chik namba ochiko nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi ndalo yieng'o ka in gotel mawacho ni tem otendi obed maler moloyo kinde kech. Ee, ing'e ni kinde kech ji kinene. ng'ato kobiro kanyo nyalo chiemo kata makologo ing'e ni ndalo yieng'o ging'ega nitie ko kipindupindu Yes. Eh, mano to ng'e ni kipindu mesa to chido nadi ubiro miyo ji tuo ma kipindupindu ka ing'e ni uyieng' jolweny moko mafuyi mesa kata emerie kendo minyalo daro gigo Eh, to ndalo mago nyalo miyo customer koro cha- ng'ato donjo ng'anjo nikech eh, e ndalo yieng'o Eh, ting'e ni ndalo kech Ah. to lwang'ni kata kothoe ka aneno kotuomo gotonje to puko kocha otuomo go tonje opuko kucha kendo ndalo kech loko odonjno ka lwang'ni opongo wi mesa eh. otengo mana gi lwete kama eh. yae to yero lose uru mesani eh, lose uru mesani to wuoyo komuol to ndalo yieng'o ting'e ni mesa mano nyalo dondre kabisa konya kwera moka jwang' nyaka ng'e kendo nyalo miyo chung' modhi to kine kipindu pindu no ging'ega ndalo kech Eh. Ah, ndalo yieng'o ng'ama winjo ka ng'ato wach eh eh en cha chiemo ma kalogo pin kanye aluoro ndira Eh, pin kanye walwar gi nyakwar ramogi chik namba par majuogi tieko go chikegi e wi got ramogi kama tayo jogo man goteli mawacho ni nyaka ilam sama iloro tich ing'en ko sama iloro tich ni chik idwa ni nyaka ilam nikech nyasaye manyalo lendo chuny ng'ama oyieng' ma kiny donji otendi en mokelo customer Eh. en moombogi to kelogi en ema omogi to kelogi minyalo po kowacho omin donji otend min otiende ka wawuoye wagoye mbaka Ero. iwinjo kogono ochung' kanyo to nyiso ngeni nyasaye ma koro donjo wi chunygi Eh, koro chikegi ngeni juogi be nyisa joma nenogi Ero. ya neno komera moro iluongo ni nyango sakayo ero bende wacho ni owinjo gini maber kabisa to kodong francis ongito wuod games naga uh. wacho no kinja kawuono te ka yeni golo chike maber ageno ni kwara moga jwang komako gigi gibro yudo ka tich yot kendo ber yotel ndalo ma piny oyieng erokamano jawinjana iwinjo kinja makamba achiel kachiel kinde ma chalo koda maendi kane otwaki got ramo kaendi kong'iyo chik apar matayo weg otel ndalo ma piny ochiek ka luo e ndalo ma rito tek ahinya to bende kirite maber to be idak adaka maber king'e ni kech moro to biro mano e kelo chenro ni jawinjo na nyinga tobi jakobo nyathi kimirwa chakwago kodi odiechieng' moro machielo machalo koda maendi oriti masani